An hei si mer erëm bei Let's Play Wasteland. Mir hunn hei eppes ganz Flottes entdeckt, de Ben huet entdeckt an do kënnt en ugefuer.

Truck is no longer available. Oh Mann, chill mol, vläicht kënne mer hien ëmbréngen. Hei do beim Auto, beim Camion riets, dee roude Camion. Wou ass roude Camion? Huel en dann. Do dee Camion ënne beim Tram. Op, jo ech hat e Kompass. Ah ech gesinn en, do ass awer kee Géigner. Dach, war elo grad do. Ass hannendrun oder am Auto? Hie muss e gutt Stéck driwwer halen. Driwwer? Kuck hei, lénks kënnt nach een.

Komm lo rop! Ja mee mein Mensch ass e bëssen déi lues am Schwammen hei. Oh mee wat hutt dir mat dem Boot gemaach? Dir kënnt vir goen gell, ech hu souwisou keng Munition an menger Pistoul. Ok dat Boot dat ass irgendwie och esou, gëtt och net richteg eens. Et ass do hannen beim Auto. Jo. Soll ech den huelen?

Ech hätt den Zerwall och héieren. Wou en ass? Keng Ahnung. Bon, wat mer am All gëtt en demnächst freckt sinn. Dass nëmmen e Quad schaf gell. Dass kee Panzer. Sëtzt wahrscheinlech awer och een drop. Aff. Boah ech kenzelen op keen Hall. Stafler wéi en Idiot ronderem gell. Se sinn iergendwou am Haus. Wat? Seit menger Schoss, ech wees awer net vu wou. Se muss uewen an Hang am Hang sëtzen. Dat ass déi eenzeg Plaatz wou mech gesinn huet. Riicht erop den Hang erop sëtzt en. Bon. Bon, ech wëllt gär wëssen wou. Do leien 3 Läichen. Ja. Boah, ich kann auch bei keinem von iech spawnen, gell? Jo, deen dech erschoss huet ass sécher deen dee mam Quad hannert dir stoe bliwwen ass. Jo, ass deen hannert mir stoe bliwwen. Do war ee mam Quad zon steien. Ok, krass. Do explodéiert eppes. Bon, ähm. Da si mer am ganz do uewen. Wëlls du nach op, oder wat? Ech sinn am Opzug, jo. Ok. Firwat, wollts du lass kräischen? Nee, nee, nee, ech wollt iesse goen. Du kriss do guer näischt iessen. Jo, an ech sinn dout! Wouh! Ech joine mol eenvt nei. Bon ben dee sëtzt eenfu um Bierg ëwen gell. Am Fong wollt ech ech jo mega Action mam Motorboot weisen mee doraus ass jo am Fong lo net vill ginn ne. Dofir hu mer eis elo mol e puer mol ëmbrénge geloss. Jo mee dat mecht dicke Spaass. Also ech muss soe wéi dass mir sinn net déi bescht an dem Spill. Dat läit awer och zum Deel dorunner vue que dass mer net zevill sinn. Mir sinn ze 3 Stéck Dat ass e bëssen, e bësse schwéier. Mir wollte virdrun en, en Efriet anhuelen, sou en, dat ass ewéi en Hammer, just am Modernen. An op eemol, op, vun der enger Säit kommen der zwee Stéck, op der anerer Säit leest en Helikopter grad e puer Leit erof, gell. Et war ewéi, ewéi en décke Kino, gell. Bon, ech ginn op Lilou Ratta, wou s du bass, Schäffen. Jo, komm. Och schon eng Vermin fonnt. Sou Saache siche bass net zu mir Jeff. Ze man eng Maul okay. Oh. Was ass eppes sou blöd gell? Mir sinn op PDW in, infi dran, mod Stéck. Genuch PD secher. Jo.

Wou soll dee Krëppel da sinn? Deen ass am Hiwwel, iwwert der. Déi Strooss, wou rausgeet do. Deen hei geet méi séier. Ech kenne en Autobuspont, gell? Wou? Hei ënnen. Komm, Jeff. Oh, mat enger Waff dran. Wat, eng 9 Millimeter? Sinn awer ze méi. Da komm dach elo! Oh Moment, relax gell. Bon, Leuchtspuer brauch ech net, déi huelen ech mol mat. Sou, zwou Stéck nach.

Nach eng Kéier. Gutt. An hei wier nach Bensinn sech. Mhm. Zack, scharf Kéier a lass. Boah, den nächste Bam gehéiert mir. Don't drink and drive. Egal, fuer. Boah, 150, gell, huet Lee. Wann se ronn zéien wëll erschéissen. Putain dee muss séier sinn he. Ech fuer awer nach Elo fänkt en e gutt. bëssi u Angscht ze kréien mam Tomb ze fueren. Wéi wat? Keng Ahnung, du flitts wéi déck, du fiers, méchs wéi déck komesch Saachen. Hei ech fuer wéi eng Eend. Du spréngs an iergendwann bleift den Auto an der Luut stoen an da geet en erëm zack op de Buedem. Jo mee dat ass leck, do kann ech awer näischt drun änneren. An hei gëtt geschoss a weider.

Fier dech scho. Dansé, pass op, direkt um Neck do bei der laanger Mauer hannen. E steet do, gell, ouni Deckung. Wann s de vu mir aus kucks, direkt riit aus. Oh putain. Wouh. Boah, all erëm spawnen, gell.